Waý, iş, işimiňmi, tejribämi? Bir. On bir-ä, Guljan. Bir-ä?
On bir. On bir.
Neme bişirip bilýän-dä men? Şu eti alýan, şu gyýýan, owunyjyk edip gyýýan, içine hökman guýruk ýagam bolmaly, iriň guýruk ýag bolmaly ýöne. Şu iriň guýruk ýagy uşajykdan dograp, ýanyna-da soganlyja edip, gara, ilk-ä oň

Aýder aýder. Menem aýtsam onda hiç haçan guýruk ýagam bişiremok, ýet hem bişiremok. Sebäbi meň bişirýän naharlam bir hilli naharlar. Ine, käşir gaýnadyp bilerin, käşir buglap bilerin. Ine bul kelem, ysmanak. Umuman aýdanda meň bişirýän naharlamda hiç haçan ýag bilen ete duş gelmezsiňiz. Aý,
şujagaz horja gelin özüň diňlesene. Bir ýaňky Gutap diýen gelni bir aljykdyrdy meni. Men gideýin. Özüň diňlesene şuny. Özüň jogap ber bolýarmy? Bolýar, bolýar, bolýar.
Bolýar. Hawa, aýt. Kädi, kädi men köplenç güner taýam taýýarlaýan agşamlyga. Gaýnatýan hem, buwlaýan hem. Men bişirýän naharlarymda ine, şundur, ine, kelem. kelem. Sugundyryň ýapragy, käşir, käşiriň suwy, ine şunuň ýaly zatlara gabat gelip bilersiňiz. Ine meň bar bişirýän naharlam şulardan ybarat. Onda näme men size öz bişirýän naharlam bilen tanyş etdim diýip sözümi jemleýän. Tüýs meň diýen naharlam ekeni. Berekella, aha. Kelem alnyň. Ebä Şaprak alyp gidäýminem, alyp gidäý. Bolýa, bolýa.
Aý, berekella.

Bir goýundan Hawa. on bäş-ýigrimi çişlik çykar. Ýok, ýigrimi bäş dagyny çykmaly. Siz başlangyç taýda öte ýalňyşdyňyz-aý. Näme boldy?
Bir goýundan bir sany çişlik çykýar. Bir goýundan ýekeje syýyp, ýekeje çiş? Hawa.
O gapyrgadan oňurga birikýän ýeri bar-a? Hawa. Şoň sag tarapyndan alsaň hem bolýar, çep tarapyndan alsaň hem bolýar. Tapawudy ýok-a? Tapawudy ýok.
Ana şo sag tarapynam, çep tarapynam alawetdin çişe düzeňde,

Köpüräk görýä o gyzy on adam bolup gelsene on goýun almaly diýip gaýgy edip maslahat edip otyrlar tüo. Sen bol öwrenişipsiňow hiç bir kiçiräk bolanda. Sebäbi men barrak aç perde. Barrak bolaňdada bir olaň bir ýagdaýynada seretmelidä. Diýmek bagşylar indi menem aç pez. Aç pez ýöne aç pez olaňda bara ýagty ýaly bir Bir goýundan bir hil çişlik edýän diýdi-ä. Ony bölürägem edip bolýar. Ony her hili edip bolýar. Şu gelýän müşderiň hawa şu näçeräk ete, näçeräk goýuna güýjüniň ýetjegini ony hakyky aşpez bolaňda şol aňyrdan gelende sen gözüne seredeňde bilmeli-ä gana. Ine meniň özüm şony bilýän. Bilýän şony. Ol diňe diňe kebap iýjekmi ýa başga zat iýjekmi? Şu gelip ýanyma gelip salamlaşyp, a etde şoň aşy iýjegimi maňa görnüp dur. Bagşa, bagşa, ho! Pa diýdi, palaw diýdi görnüp dur. Bu ne bu bolýa?
Pa diýende palaw göterýär bu. Hawa, pa diýende palaw.
Ine gözünden bilýän näme? Ine daşyny. Gözüňden bilýän bolsa sen meň gözümden bilseň meň näme iýesim gelýär. Hawa.
Ine şu wagt siziň ýaňky kebap gurruň bolda. Şo kebap gurruň, şo kebap nähili taýynlanýarka, şo bir öňümde goýulsa şondan näp Doýan gardegiňiz gözüňizden görnüp dur-a. Göräýmisiň ony? Göräými? Ýaňy şol, şol sen diňläp otyrka şol eýýäm görüp otyrsyň. Ýöne göze iýip geleni men diýýä. Aý, bilkes, bilkes sen. Iýip gelenim bildi. Şadmyrat! Derrew gel-le, Şadmyrat! Aşyk ala ikisinem, aşyk ala! Berekella! Bildim-de, doýuň aşyk berler eken, doýuň ol. Derrew aşyk ala äkidip durardy. Emma şeýdip şişlik ýaly iýip göreli-how! Boldy.

Garhamyk bilen ýyrtdyňmy? Hawa. Derrew göreýli, wagt ýok, çatlaş. Geliň, geliň, geliň, geliň. Ine. A, bagyşla.
Aja, Garhamyk bu ejeler bilen geläýip dur öýüne.
Dogrudanam ýaşa ulurak-a bu. Eje, ejä meňzeýär-ä bu.
Indi men geldi ejem.

Olary nädip çagyrmaly? Goşgy bilen çagyrmalymy? Aýazbaba gelmäkä? Aýazbabanyň öňi ýaly ylgap gelýäňmi? Ýa Aýazbaba yzyna düşüp gelýäňmi? Goşgymy?
Hawa. Ýaň, öýdekem-ä ýadymdady. Öýdekem ýadymdady, bolmaz-a ol. Bolmasa men öýe baryp geläýin-le.
Jigim, bar öýe gaýdyber sen.

Gelneje, sen näme garpygyp gurjak bolýaňmy? Hawa, garpygyp gurasym gelýär. Ol goşgy, goşgy aýdyp ber-de, täze ýyl yzy goşgy aýdyp bilýäňmi? Meni, men derrew çykyp öwrenip gelerin. Öwrenerin men häzir.
Wah, gelneje, seň beter boýuň uzyn-a, şu wagt arçadanam uzyn sen, şu wagt arça görnenok maňa. A men şeýtäýem.
Wah, bolanok-da, gelejä. Aziza, şuňa özüň aýtsana bolanoklygyny. Gelejem-le menden gaty görýär. Bor, bor, gelejek.
Bilýäňmi näme, bi garpaňyp boljak bolsaň, birazjyk birhili ýaşyrak bolmaly, ýaş tarapdan. Onsoňam boýuňam birazjyk kelteräk bolmaly. Aýaz baba uzynrak, sizem kelteräk bolmaly. Häzir Aýaz babany gapdalynda goýsaňyz,

Salam. Salam.
Täze ýylyň gutly bolsun. Seňkem gutly bolsun. Täze ýylyň düşümli bolsun. Täze ýylda kän kän bereketli ýyl bolsun Hoja dogan. Asyl, siz gatnap ýörende alty ýyl. Her ýyl men garbank boljak diýip özüm bir. Ýedi ýyl.

Çapadym-çap, çapadym-çap, çapadym-çap! Nätdi? Boldumy? Wah, jigim, sen beter ýaş görünýäň, öz ýaşyňdanam ýaş görünýäň-dä. Hany, ýöne bir çap ýör, çap ýör. Indikini gezar, indikini ökmän alarys. Ýöne göni şu wagt çapdy, göni öýe tarap çapdy gidiber. Hawa, gatyrak gidäýin. Boldy, boldy. Onda indikini ýene geläýeýinmi? Indikini gelä, ýöne öýe çenli çapyp git. Bolýa, çaparyn. Çapadym-çap, çapadym-çap, çapadym-çap!

Täze ýylyňyz gutly bolsun, gutly mübärek bolsun! Täze ýylyňyz düşümli bolsun! Düşündiňizmi? Aňa diýen, Täze ýylyň gutly bolsun! Aýaga duruň, duruň, dur, ajy diýen duruň. Neme?

Çagalar, siz meni tanaýaňyzmy? Tanaýas, aýyr, baba, aýyr, baba, aýyr, baba. Garpamyjygam meň ýanym bilen geljekdi. Hawa. Sen aýyr baba gidiber, men çagalaň ýanyna boş barjak kän, sowgatly barjak diýdi. Häzir meň size berjek sowgadymy Garpamyja äkelýär. Garpamyjyk, Hawa, indi bolýar-a şu ýaly. Nädýäň, hojanym?
Gaty gowy bolýar şu.
Boldy. Özüň salyhatly, bir sabyrly, nurana, bir gürlände-de görýäňmi, sözleri-de akyp barýar, görýäňmi? Aha. Çagalaram gowy görer muny. Weh, çagalar kalbyna girer olar. Hawa, hawa. Men çagalary diýseň gowy görýän. Çagalara goşgy aýtmany, çagalara erteki aýtmany, çagalaryň öz aýtýan goşgyny diňlemäninem gowy görýän.